hi suka ka Facebook so loko mi lava ku tiva to tala hi tata ni chauke mi nga tlhelela ka Facebook mi ya mi ya sungula kona ivi mi kota ku ta hala ka YouTube mi ta mi ta mi ta hlangana na hina so hi kombela mi subscribe n'wina mi nge se subscribe ku channel ya hina yi yi kota ku kula eh yi ya mahlweni eh mushe zinjifa eh Mr Chauke u ri xana ku khuma i yini ku khuma Mm. Mm, hayi loko va ku munhu wa vutisa xivutiso ya mo ni Eh, hlamusela loko va ya ku munhu wa voice. vutisa xivutiso Mm, va vula munhu wo fana na loyi okay xa hlamuleka lexi basini xi helerile Mm, ku khuma swi fana na loko va ku heyi u nga endli swo karhikarhi i nga u ta u ta hlangana na swiyila mm, for example u nga tshami swekwini swekwini sweswi a hi ta ku dirifuti khale a na ha ku ri maribyi lama mm. a va chaya ku loko u vuya hi laha u ta ku hi kona laha va ha ku phula swin'wana maribyi lama ma hisa i ta tswa halaya hi ku nga vulekiki mm. eku khuma eku khuma mara munhu yi hlamula hi vueti ku ya mahlweni mm. ni vulavula hi mhaka ya ndlela ya ku i xiyila lexi a vulavulaka hi oh, xona eh. mani yi hlamula hi vueti ku ya mahlweni ni nga chava mhaka um ku khuma I ku va u fika u nghena tindhawini leti ku nga na swilo leswi swi tikaku mm. vakhale loko ku va na for example loko ku va na e xilungano xi tiva kahle mara hi tshuka hi pa hi rhetanyana um mm. eh, ku rheta ka mina vakhale loko va vulavula hi xiyila mm. a va vula hi leswi swi landzelaka hambiloko a ni nga veki swo tala ni veka swimbirhi swinharhu mm. a ni tivi ku rito ra mina ra twakalanyana le henhlanyana na ya matwa a hi- a hi kombiseni hi mina sweswiwani kumbe ni feliwile Mm. Eh, a no vula ku ni feliwile no kombisa Mm. ivi laha loko ni feliwile laha ku na minawu na swikhedzakhedzani leswi swi vaku swi kha swi endliwa hi mina ni nga feliwa na vana na vamakwenu kahlekahle muti luwa hinkwawo ku va ku ri na leswi swi va ku swi nga lavekiki ku swi tluliwa mm. hi swona swi fambelanaka na makhuma loko ko nghena munhu makama ivi hi teka xo karhi hi ku nyika ku ri a swi nga fanelanga mm. swi lava ku vula ku wena hi lava ku ta ku rhwalisa moya leyo yo biha yi nga kona lahaya Mm. hi ku nyika yo famba na yona Mm. hi swo ku khuma sweswiya a ni tivi ku mi hlamulekini na Okay. kumbe yena yi hlamulekini na Eh, mina na- ni ta mi vutisa xa mina ndzhaka lexa mbhoni sam bilankulu Mm. ve ri va kombela ku vutisa ku n'anga ya swi kota ku ti tshungula na n'anga ya swi kota ku ti tshungula Mm. ku ri ku n'anga yi tirha ku tshungula Mm. eh, a hi veki kahle ku ri n'anga loko a ku ya kota ku titshungula Mm. i vula hi ku yo va yi kha yi vabya kumbe maendlele ya swilo leswi yona loko yi va yi kha yi endla kwalaho phakatini ka muti swo ka swi nga fambi hi tindlela na ni, ni, ni nga n'wi hlamula kahle kwalaho a hi nge sweswi hi n'wina ne o se se ku vutisa n'wina se ku vutisa mina Ah, mi pandiwa hi nhloko swinene aha. ma swi kota ku ti mixela mixonga mishonga n'wina ma dyiwa mhani mishonga se mi vulavula ririmi rin'wana wa murhi mhani murhi nci Eh, murhi. phela murhi swi fana loko mi kha mi nwa tiya i xihlahla xi lexiya i murhi phela a ni murhi i i xihlahla i swilo leswi nga endliwa hi xikwembu hinkwavo Mm. wo fika hi bayizisekana kun'wana va ku e veri ha veri he ku na special ku na yini mara loko u fambi na wo loko u kuma ku va ha dansinya kumbe xigungwana Mm. na n'anga u kuma ku ya ha dansinya kumbe xigungwana i murhi swilo leswiya ma ni twisisa Mm. Mhm. se ma timixela wena loko u pandiwa hi nhloko sweswi hi ku mi tiva xilungu a wu ya xa panada na xava loko u xa panada u endlela hi mani no ti endlela se ni nga tsandzeka hi yini na mina ku ti endlela or ma ti mi tshungula hlamulekile Mm. swi lavula ku na hi hlamulekile mos okay mi ni lava ku vutisa leswiwani a ni ku na ku na mhani le kaya M- m- mhani nsati wa n'wina Eh, n'wama huma. e ma swi kota leswa swa ku loko mina ni tini ni ta ni ta pfuniwa ka n'wina Aye. loko se ni fambeni mi sala mi ku heyi lava ni va pfuna namuntlha Mm. a va tikeriwa hi one two three Mm. U- Ma nga yi veka kahle mi- mi mi nga ri phiji phela. Mi ri yini? hi mina Mm. ni ta ku pfuniweni ka n'wina Mm. mi kuma ku problem ya mina Mm. loko se ni fambini Mm. masala mi bya mi bula na mhani ku no munhu loyi a tini a lava yini na yini na yini vemakamu sweswo swi fana na ku hoxetela bekara hi maribye Mm. ntirho luwa a va nyikangisa twa wena va nyikini wena mm. loko u tirha u pfuna vanhu loko munhu luya a famba swi heleli ka wena na mani na yena mi hlamulekini oh, a mi sheri ni hayi leswiya he makamu hambi n'wi mo wa midyondzini swi fana loko mo wa midyondzini mi ri na ti-certificate he makamu hmm. mi ya huma pension ma teka ti-certificate letiya mi nyika vanhu a hi vulavuleni makami hi nga yi doji ma teka switifiketi leswi a swi an'wise mi le phenxeni bese mo tshama naswo swa ha mi pfuni hi nchumu okay ma swi teka mi nyika vanhu a yi a yi teki e swi fana na hina swi ta ni ya makami desmond u ri se loko mi ta hala joni mi ta mi ta hlahluva kona mi hlahluvela ka tiyindlu ta swileti Mm, yena o tiva ku ku- loko a kongoma ku yena loko hi vulavula hi ku hlahluva vanhu lava a nga kula a kha a va vona va hlahluva a va hlahluvela ka yini Mm. a ni ta n'wi hlamula ku okay a ni tivi ni nga n'wi doji phela a ni la ku doja phela Mm. mi mi- mi vona ni no n'wi doja kumbe no ni kumbe ni n'wi hlamuleni jack malulek u ri hi g1 byalani vavanganga va hlamula swivutiso hi ku hetiseka onge va le ku chaveni wa lexi ni xi chavaka a vutisi xivutiso yaloye hlamula mara loko xi hlutekile oh, loko xi nga hlutekangi xivutiso a xi hlamuliwi mm. loko ku ri ku yena o wa ku kuleni a swi twa ka van'wana i swi hupahupini loko a vutisa xivutiso xa xi ta va xi kha xi xota mm. na ku hlamuriwa swa boha swi hupahupeka mavasa darren u ri swa pfumeleriwa ku sweswi n'wana wa n'wina ne a nga ku yemi papa swa vunganga ni swi lavi mi ni lava swa swa sayiti ra ripfumelo rin'wanyana ha yaloye u vutisini hayi ku no chava loyi a nga vutisa hi mhaka yaloyi mm. eh, swilo leswi a swi langhiwi okay a swi langhiwi na siku na rin'we a a tshami siku rin'wana sweswi a a vutisaka leswi a swi vutisaka a vutisa van'wana ku wena ku za va ku u na i- i na swikwembu hi loko swi te yini na ku hava loyi a nga na swikwembu hi ku swi lava swi leswi swo kheta swi langusa ku loyiwani i ta hi hlayisa a tlhela a kota ku hlayisa na lavan'wana a mm. swi yi ka munhu loyi a swi lavaka that's why mi vona na van'wana hambi wo famba na tin'anga a nga ha xini le ngangeni khoma ti tika endla yini mara u hanya yi nga ku yo hlupheka okay swi ya ka loyi a nga swi laviki mialan goldwin u ri ve ri angangeni a ku leriwi xivangelo ku nga ku ri yini a ku leliwi mm. a a hi veki kahle loko a ho ni yi n'angeni ndzhaku kumbe kumbe kumbe i endleriwe swin'wani ni se no mbambela nyana Mm. yo endleriwa swin'wani Mm. va ku a ku leliwi a a- a- a yi a yi hlamuleki nyana kahle ma yi vona o kaleliwa u nga leli u tshame na vanhu ngheni mutini na loko u fika ku ndhawini na loko u famba u ta vula ku salava Mm, a hi swona mm, Eh, a a- a yi veki kahle swivutiso swa vanhu lavawani a a va kongomi kumbe va tshama na vanhu lava va nga na vutivinyana bya ku vutisa richard manyike u ri xivutiso xa mina i ku why tin'anga ti pfuna vanhu mara tona i swisiwana Mm, tin'anga ti pfuna vanhu mara tona i swisiwana Mm. va siwaneka ka yini loko a kota ku nyika example ya ku va siwaneki ka yini na yini Mm. kumbe a ni nga kota ku yi hlamula kumbe a ni ta kota ku yi hlamula okay a vona vusiwana lebyi vusiwana lebyi byi va ka tlhelo rihi mm. kumbe ko va na lava loko a va langusini kumbe hi ku ya lava nga tshama kona ku ri yena a hleketa ku a va foni loko va tshamini ku va ku ri na swilo swa muxaka wo karhi a kumaka a nga swi voni mm. a ni ta kota ku n'wi hlamula selbi chauke u ri va ndzawulo ya rihanyo va mi tiva na leswa swa ku loko siku rin'wana o tshuka a ti a kha a vabya ka n'wina a fika a lovela mavokweni ya n'wina a ku nge vi na probleme ke ku ta va na problem ya yini ka vutomi bya sweswi loko u za u va u ri n'anga Mm. Hi sorry, kumbe ni yo mugajela makava hayi a ni hetini ka vutomi bya sweswi loko u za u va u ri n'anga Mm. a swi yo hambana na loko u ri u ri i dokodela ra xilungu a ni leri dokodela ra xintu mm. ehe a swi hambananga u fanele u va u ri na maphepha ku ta xigulani sweswiwani xa vabya xi vabya vuvabyi byin'wani ni ze ni kumbe ni vulavulini kumbe a hi vulavulanga loko ni ku a ku na munhu wo kota swilo hinkwaswo ni mm. phela xilungu na xo ku na leswi xi kotaka swona mm. for example ku na x-ray e hala ka leswi a hina ku hava x-ray a yi kona x-ray na leswa ti-drip a swi kona leswiya va fono u va na maphepha kwala u ta va u thwasi kona ku u na munhu hi mutshungula hambi ko va n'wina makan'we ku laveka mati laha muzimbeni mina ni ngo to fika ni teka two liter kumbe ni mi boxa kun'wani ni sungula ku mi nghenisa mati ni ni famba ni ya kwele hi phepha ra mina ni fika le ni ku heyi ni na munhu munhu loyiwani i nghenela ka mina masiku mo karhikarhi loko ni langusa timhaka i xota mati mani yi twa ku ni ri va lava phepha ka mina ni fanele ni fika ni humesa phepha ku fana na xexi ni nga haka kwa loko ni humesi phepha leriyani va n'wi amukela exibedhlele va ta tlhela loko va kha va n'wi endlela drip liyani ndzhaku ka masiku mo karhi va ta tlhela va mi fonela hambi va nga foni mhaka ma ya mi ya pfuxela se mi tlhela mi teka munhu wa n'wina se mi kota ku n'wi pfuna ku ya mahlweni ku njhe leswi vo va nga fika va kota swona mi hlamulekini kumbe i hlamulekini kwalani i faneke a hlamulekini loko a nga hlamulekangi ta vuya desmond u ri ku na leswiya swa ku va ku munhu u lava ku hlambisiwa hi ngati ya xiharhi se u ri swa swa pfumeleriwa ku loko mi heta ku ni hlambisa a hi nge i ngati ya mbuti mm. ni famba na nyama ya kona na eh, yaloyo ta hi chavisa hi maka mo kula hambi ko va n'wina suri mm. i kona munhu a hlambaka hi ngati a ni tivi ni yi veka kahle hi hlamba hi mati na xisibi Mm. loyiwani a- a ti na xivutiso xa ye xi helelini kahle a yi hlamuleki yaleyo oh okay eh richard manyiko wini leswi a mi nge ti tin'anga swisiwana mo ku swisiwana njhani Mm. u ri vusiwana byo pfumala mali a nga humeleli ku ri yena a nga pfuna swi ta njhani u ri visiwana byo pfumala mali munhu a nga humeleli Eh, yaloye swi la ku vula ku ku ku ku humelela i ri hi loko munhu a ri na mali Mm. ku ku humelela ka munhu a hi mali Mm. swi endleka digogogweni dya n'wina laha mi ri na vutivi lebyi mi nyikaka vanhu vo tala va kota ku hanya va hlayisa mimiti ya vona mi nga va nga ri na mali na vona sweswiya va kotaka ku hanya va kota ku ringanisela swilo swa mimiti ya vona ku hanyiwa i swi tele loyi i la mali loyi hi laha wo famba va ya ba swibejwana la vo tani lava va ta u ta khomiwa loko u ka nga swi lavisi kahle ku ku ku humelela a hi mali Mm. i vutivi lebyi u nga na byona u karhi u kota ku hanya u hanyisa van'wani na vana okay tsaki baloyi u ri makolotisa na leswa swo munhu a ta ri hamala a fika ku ni kombe ku hlahluviwa swa pfumela na a nga pfuka mundzuku nampundzu yaloyo ya ku ni- i na vana la mutini la A fika a ku, Heyi, eh, n'wina va xiphaza, ma nga ni nyika kumbe hi, hi 12 ya malofo mani, ku ri siku ro sungula ku ya kwalaho. Mm. va teka va n'wi nyika hambi ka dokodela ra xilungu a nga fika a kwalani a a- a nga yi endla mhaka yaleyo yi nga n'wi hluphanyana handle ka loko a nga ri na leswi Yi nge swa pasi yaleyo. ti-medical Yi nge pasi. a yi nge pasi mi yima na mina nyana kwala ya se mara loko u ri ku xava ko xiphazeni loko u ri ku i xava kona ku wa kolotisa swi lavela i na buku leswi swa ha fana leswi swa medical medical swa fana a hi swona okay um chirindza kusuka le mozambique a ve ri va hi rhandza a va na xivutiso lama um Smile Manganya a ku buti Vusi va multi talented va na titalente to hambanahambana loko mo ni pfuna mi mi ni tshungula ivi ni tsandzeka ku mi hakela mi endla yini hi mina i nkateko F Chauke swi ta va swi hi ku ri loko ni sungule ku ku pfuna. ni ku pfuni hi xikongomelo xa ku u hanya mm. and ni kha ni ku pfuna hi swi swa ntiyiso a a ku na probleme kwalaho mm. mm. u hanya loko a hanya na ya kha a humelela swin'wana i ta ni tsundzuka hambi no va ni fini xin'wana ta nghenisa kwele emutini wa le kaya siku rin'wana a fika a phalala hi xin'wana I- Okay. i- i byona vutomi nyana bya kahle a hi mali Mm. amukelani maluleka a ni mi te eh, mimirhi liya i swihlahlahlahla sweswiya se u ri ivi mi swi- n'wina mi ku yini mina ni tivi Oho, se mara a- amukelani u ri mi swi tiva njhani ku lexi xihlahla xi ta tshungula Mm, ni nga n'wi hlamula ni nga ku doji mm. anti voice yam ya ha twakala nyana kahle a yi le hansi ah, kahle yi right yi right level yi ri right a ni tivi le vanhwini okay ha loko ku ri ku ni kahle um loko u za u ni vonisa leswi ni nga hi swona mm. swi lava ku vula ku e ni va na ti-question maka to tala ku tlula leti u ti tivaka wena okay leriya ro na sweswiya u xi vutisa ku ku ni xi tivisa ku yini um ni xi tivisa sweswi we u nga swi tivi ku ni xi tivisa ku yini mm. ya a ni tivi ku ni yi hlambulinyana kahle na na n'wi mi nga chavi phela ku vutisa ni nga va papalati phela va yingisela ni hi vona i vanhu va hina hi folo hi va hlamula ko va ku a va ti na swivutiso kongoma kahle wo tshika wu hlawula luya a condzaka dlokodla u ri hi kati mi nga nga ya njhani mi nga swi tivi ku swilo swa vun'anga hi hi chauke ivi un'wanyana i hlulani oriel n'wana a ta ku mahlamulela ma chauke hayi mm, a ti na xivutiso xa kahle ma eh okay why tin'anga tin'wanyana ti fanele ti pfuna vanhu ku ri ku kumbe ku thwasisa ti va mm. na vuciva ya loko i stanley sambo sorry but i stanley um ku va ni nga mi hlangi vito swo kotlana a ku kotlana ni swivongo na mavito ko kotlana na mavito mm. Mm, a ku na vuciva vuciva loko a vulavula hi vuciva a tiva vito ra vuciva mm. vuciva i ku swi ri hi xichanga xa mina ni ngo n'wi twela ku vulavula a fona a ri hlayi kambirhi vuciva i ku swi ri i ku tumbeta mm. mm -hmm. a hi tumbeti swilo hi hlamula na xilo hi ku ya hi loko xi xi vutisiwi xi condza loko xi nga condzanga hambi ho swi tiva a hi xi vu- a hi xi hlamuli okay miyelan godwin wa ha felela ka liya ya ku a ku leli u nga ngheni u ri ni vula loko mi heta ku ni pfuna ni ku hi khensile ha famba hi swi hi swi tshamisekile ma ala mu ku a ku leliwi Ha- u ri ala. why a swi sweswo a swi endleki sweswo Mm.

swi nga kha swi vangiwa yini ku loko mina ni ta ku pfuniweni andhumbeni mm. mi ku ni hlula tinqathula eh, e makamu yaleyo ni nga yi hlamula ni nga n'wi jikajika okay mm. o oh, letin'wana mo ti jikajika o oh, ya ni ti jikajiki no vula ku hayi loyi wa u vutisi xivutiso kongoma xa xa qonda xe okay mm. a ni tindhawini leti ya phe ngo languseka hi nga ku um A kahle kahle a hi vulavuleni ndhumba i yindlu phela ku hambana hi ku i yindlu yo va yi- yi yi va yi veki swo karhi ne mara ya a yo hambana na ti tin'wana vana va n'wina mi nga pfumela ku hambi mana wa vona ku- a va a kukulini kumbe a endli yini a ku dlori dlori dlori dlori dlori va nghena la mi nge pfumeli hambi ku ri ku a ku na mpfula ku nga na ku nga na- nga ta ku na ndhope na yini va ta dyondza mukhuva wo wo- wo biha na vana va vona swi lakulaka a va nge va dyondzisi swilo swa kahle a nge languzi ku titangu na nghena la ku nga ri ku ku nga tliliniwa or njhani ma ni twisisa Mm. leswiya i ku endlela ku ri ndhawu liya yi nga tikumi yi nghena yi ri na yini yi thyaka I Okay. ndhawu leyi hloniphiwaka swinene ngopfu ku fana na loko ku hloniphiwa la hambi ko va n'wini hi makami mo maka mi twa ku vava kumbe mi humesa timali mi endla yini mara loko se va kha va tlilina laha va mi byela straight ku ve ri xu yini yini hi xilungu na swihupanyana pe Mm. va ri xu yini Sweswiya. xu off yi ku- yi ku sweswiya Mm. e Okay, Mushe Mushe Zinjiva hi hi Mr. Chauke. aye U ri swi tikomba nga ku Mr. Chauke swivutiso swo talo leswi hi nga ku va vutiseni swona a swi fambelani na vona. Mm. Se a va hi byeli ku va specialize hi yini hi ta kota ku va vutisa swa ku yelana na vun'anga bya vona. ya ya ya. wa vona loko va ku munhu wa vutisa Mm. va vula vanhu vo tala okay ta ku khensa he hambi Muxa. mi ta ku mufowethu kumbe ni ta ku ncini Mm, i vutise swilo swa kahle mm, a ni ri ka ku specialize specialize hikuva ni tirha hi yini hi leswi a lavaka swona ni tirha hi swilo swo tala emakwenu leraro ka xivutiso xa wena loko wo kongoma ku swi endeka u va loyi i na ti-probleme ta swin'wana i lava ndlela ya ku va loko ni vulavula swin'wanyana a ta kota ku ri hi laha a ni lavaka a ta vutisa mara ni xi twini xivutiso xa yena ni tirha ku tshungula vanhu hi vuvabyi byo byo hambanahambana a no kota hinkwaswo ku na leswi ni swi kotaka a ni tivi kumbe ni ta va ni ni n'wi hlamuli kahle ni tirha ku tshungula vanhu hi vuvabyi byo hambanahambana mara ku na ka leswi ni swi kotaka ka leswi swo hambanahambana mm. a ni tivi ku ni ta va ni hlamuli kahle na u ta vula loko a nga hlamulekangi selbichauhlamulekanga kahle a wu vuyi ni ta ni ta eh, hlamula selbichauke va ri um ku na leswa swa ku mina ni tane ni fika ni ku ni na problem um a hi nge ni ku um ku na swilo na vusiku swi cematsemaku se loko ni ta ka n'wina mi fika mi hoxa tihlolo ti ku a nga na problem munhu loyi mi swi endla njhani loko swi te taniya i suka hi le mutini wa yena i ri ku na swilo leswi swi swi swi rhasaka e ivi n'wi swi fika swi mi komba ku a ku na swilo loyi ka loyi okay ni nga doji i- a no doja swivutiso swa vanhu lava vo tala yi nga ku yi- loko ni va hlaya malembenyana ya vona ma le hansinyana kahle okay um loko u vulavula hi swilo swa swa swa vusiku ya mi nga ya saki ngopfu volume um loko u vulavula hi swilo swa vusiku Mm. swilo swa vusiku swi swi hambana ni mm. loko a vuyi kahle a ku swilo swa vusiku swa muxaka wa mpfumawuri wo fana na yini loko a fana nsela mm. loko a fana nsela mani twa makamu mm. ni nga n'wi hlamula ku ri swi lava ku vula ku ku nga va ku ri na lexi xi vangiwaka hi lexi na lexi mara loko a ku swilo swa vusiku swa mpfumawulo a nga kongomangi ku ri i xilo xa xa mpfumawulo wo fana na yini hi ku yelanisa yena leswi a swi dyondzisaka swona mm. a ni ta n'wi hlamula kahle a ni tivi ku mi hlamulekini na n'wa mi nge hlamuleki i ta vuya eh, eh, brilliant nhlungwani na lolo wa ku mi vutisa xivutiso xa yena ku a xi fambelani na n'wina mara mo ni xi vulavuleni ku ri why tin'anga ti nga mbali tintangu a ni ni vona n'wina mi mbalini la se a ni tivi tangu i munhu ni kombe ku n'wi hlamula yaloyo mm. mm. loko ku ri kokwani kumbe i mhani kumbe i malume kwalaha mutini Mm. a vona va nga mbali titangu a a va xaveli yena a vona ku ve nge mbali na Mm. Eh, a ni tivi kumbe ta va ni yi hlamule kahle na okay a ni tivi kwalaho a xavi titangu leti a va nyika a vona ku a ve nge mbali na a ni ri titangu ti mbaliwa nengeni Mm. a vona ku a ve nge mbali na okay matimu ntlakuso ne u ri Ayi. tin'anga Ti na mambalelo ku fana na madokodela ya xilungu na? Xikombiso, dokodela ya meno kumbe ya matihlo. Uh, swi ri ku na leswi va mbarisaka swona a ni tivi na mina leswiya se tin'anga hi nga swi vona njhani loko mi mbalini ku leyi ya vanhu vo penga leyi wa vutisa xivutiso loyi mm. ende eh, xi vupfini hi ku ya hi mina okay um loko a vona munhu a mbali kumbe i mbali njeti mm. kumbe i mbali palu kumbe i mkhungambuti hambi no ka ni nga hlayile yin'wana kumbe ceka wo basa kumbe wo tshuka swa mm. vulavula swilo leswiya swi vulavula um loko ku ri ku i le kusuhi na makhelwani kumbe wun'wani n'anga mm. a kha a hlayelela masiku laha vhikini I ta kuma ku lexi a nga xi hlaha hi mvhulu na mvhulu loyi an'wana a nga xi kumisa sweswi a xi nge cinci okay leswi swi vula ku swilo leswiya swi ya hi mimoya ya masiku lama ya ya leswi a faneleke a pfuka a kha a tirha swona hi ku vonisiwa ka yena ntshunxeko realize u ri loko n'anga yi lovini ha pfumeleriwa ku sala hi bandhumba na um ayi a ni nge n'wi konyololi hi ku ya hi ku ve ri no konyolola loko ni kha ni va sensa vanhu lava hinkwavo lavanhu va konyololi na va va vutisa swivutiso swo hanya Eh, hi, hi ba ndhumba na eh, ndhumba leyiwani ya kokwani ya papa ya malume ya yini and yena o va yini i first born kumbe i last born la phakati ka muti I- ayi, ma- maswito leswi ni n'wi hlamusaka swona Mm. a- a- a hi olovangi kwalaho leswi swi vulaka hi marito man'wana ni ku gemu kwembi ya le mutini a yi cikumetiwi ku faka munhu a swi vuli ku leswi a tirha swona swi fone swi sala swi va swi nga hlayisekangi okay um jr u ri u kombela ku ni mi vutisa ku ma swi kota ku khendlisa munhu na ene o tshemba ku ma swi ta ku ku khendla swi vula yini eyi jina psaka hi xivutiso Eh, he jr xivutiso lexa wena lexi loko a wo ni byela ku ku khendla i yini ni xoku a ni ta ku hlamula mara ku ku khendla e mani swi tivi ku i ncini xi xexo ri nge se ku tshamanyana na van'wana ni nge se famba la ka nongonoko lowuwani a ni ta ku hlamula kwalano ku khendla i cina ni nga n'wi hlamula loko u vutisa ku khendla i cina sizwe rikhotse u ri ku hambana ka ndhumba na phandi i yini ya loko a ya loya ni mm, u vupfile a nga vupfanga loko a ni vutisa ku phandi va ri i xixa xo karhi mm. ndhumba hi swona ni i tiphandi na ndhumba hi Ni- swona i- u te- u te phandi na ndhuma phandi na ndhumba a pfa hi vona nyana matsala nkarhi wun'wana mi pfa mi hi komba hi nga swi vona okay loko a tiva ku loko va ku phandi va vula yini na loko va ku ndhumba va vula yini ingi u yo hlaya swihi swin'wana hi ngi swa fambelana mara hi ku ya hi ku vutisa a swi a nga yi condza nkali loko a wu tsa ku ve ri ku na phandi kumbe xi tirha swihi swa so ya antswanyana ku n'wi hlamuka ku na ndhumba i xi lexi xi nga so ya kota ku hlamuleka bomzamani samuel mabawani hlungwani a ni ve ri swa koteka ku mi nga va tshungula kumbe hi facebook na or hi whatsapp or mi lo va fonela va ri kule n'wi tin'anga a va vutsin'wi na straight va vula ku tin'anga ta swi kota na hi nxoko va vurisiwa hi ku vafundhisi va swi endla ngopfu leswiya eh, phela u nga vulavula hi mfundhisi sorry ku kuma ku mfundhisi hi matimba ya le hansi ka xiximuko hi n'anga sorry ni tshikanyana okay um xivono xivono phela yi ni milorho a ni ku lorha ku na ku swi pfuka swi nga endli kuma ku yo lorha mara swi pfuka swi endla swilo leswi swimbirhi swo languseka hi nga ku a swi fambelani swa fambelana mm. mara swi hambanile mm. that's why loko mi ri hala akerekini van'wani va ri va ri xivono xivono phela na milorho i tichomi leswi mm. ma ni twisisa Mm. eh swa koteka loko ku ri ku eh laha u va ku u foneli kona swi kotlana kumbe luya a swi voni swa swa swa- swa koteka as long as na ye loko va n'wi vonisi laha luya a nga ku hambi o va pfukeni a n'wi nyika swileriso a swi landzelelisa a nga swi hubi swa swa koteka swa koteka swa koteka hlulani oriel mun'wana ti u ri ma swi kota ku biha miminti ya vanhu na Mm, ya ya ya tika nyana yeleyo Mm. Yo, ku hlamuleka ya hlamuleka no zondza xivutiso xo ka xi nga condi vo tala Okay. lava vutisaka hayaka va vutisa va vutisa mara a swi a swi hetisekanga phela loko u vulavula hi ku biha muti i vulavula hi swikhedzakhedzani swin'wana swi telelela ro loko hi ku ya hi ku ya hi munhu loyi a fona a ta vutisa hi ta vulavula hi standard na mi ri standard na yi na high na grade. higher grade se leswi vulaka ku hi hlanganisa standard na high grade hi nkarhi wun'we okay u nge ti hlamuli hi nkarhi wun'we u nga hlamula high grade loko a vutise high grade ivi a tlhela a vutisa hi standard se a ku ka lexi na lexi a ni kombela ku twisisa ku loko swi ri so um swi fambisa ku yini ya hlamuleka okay um un'wanyana i tsaki baloyi ne u ri swi vangiwa hi yini leswa swa ku munhu hi n'wihi sweswi Ahee. mi ya mi ya thwasa Ahee. loko mi heta Ahee. mi swi tshika ya ni ya thwasa loko ni heta ni swi tshika mi nga mi nga swi yisi mahlweni swi ya hi ku ri loko u thwasa swi languseka hi nga ku swi tshikini mm. swi nga ha endleka swi languseka hi nga ku i swi tshikini kambe ke loko u kha u tirha ani for example kumbe i yo tsutsumela kerekeni mara hala a thwasi no kombisa sweswi mm. ivi le kerekeni leyi va ku he um va fika va n'wi nyika minawu leyi yi sechaku swilo swa yena hi tindlela tin'wana Mm. ivi loko a fika a tshami na vona vanhu lavaya a endla swilo swa nga ta endla va va xoko loko a suka a famba a ku ya kerekeni leswiya i swi tshikina ni Mm. u kuma ku loko a suka a ya le a nga tirhisi swilo swa le le o ya ku tumbeli a na kha na vulavula ni ku ku phungela ku le kerekeni le lokixini a hi vuli ku na la makaya a kona Mm. hi swona a no vula ku tin'anga to phunghela no kombisa Mm. a kuma ku loko a suka a ya le ntirho u suka a wa kahle wu hala leyi wa ya ku dzumbeni na van'wana le a tiko va- kumbe yi ta va a hlamulekini na okay uh, the viper tv u ri ku lorha u kha u dya swi vula yini ngopfungopfu nyama ya huku swi ri ye u tshama a kha a lorha a kha a dya nyama ya huku rhandza ngopfu nyama mantu um i lorhaka a dya Mm. Swi hi kambirhi sweswo. Um ku na ku a hanya a ri munhu wo loko a kha a famba a nyikiwa swakudya wa dya kun'wana na kun'wana number one mi hlamuleka na n'hweka leyi mi yi tekela nhlokweni yikulu phela mm. ku na ku u vuya kumbe u vuya ntirhweni u karhele kumbe kwalaya xipocini kumbe xitarasani mbhedo wu kalaka mm. a va nyingi phela va va va tlela mumbedweni sorry ku huma topikini mm. u rhandza ku fika u dya u pavalalini mm. Mm, swi leswi a swi fana loko u kha u rhikhoda xilo lexi loko u kha u ri tshamini siku leri hinkwaro xa nghena kwihi enhlokweni ya wena mm. swi nga endleka a ku olora ku ri ku yena i munhu loyi nkarhi un'wana a tolovela ku dya swilo kumbe a kha a khomi foni a kha a cakunya xin'wana mm. swa vuya phela swilo leswiya hi minkarhi yin'wana ngopfungopfu laha munhu a hanyaka a helela ku hi vurhongo byi tlhe byi phaa mm. endleka u tlela u kha u lorha u kha u dya xixixiya ma swi twisisa mara swi nga ha endleka u kuma ku swi na miringu andzeni miringu kumbe ko va na vanhu van'wanyani lava va ringesaka ku ku dyisa xin'wana u etlela a ni ti kumbe ni yi hlamuli kahle nyana kwalana okay uh, mialan godwin o vuya loyi ne ah, u ri n'wi hlayeleni mavabyi lama mi ma kotaku ye u la ku mi vutisaka lama mi ma kotaku mm. ya ya tikanyana ka mundina yeleyo mara mm. ku ka ni nga ti tumbeti mm. wa vona mavabyi ma ma khuma se ni tlhelela ka lava vaya i ta va u hlamulela van'wana wa khuma nkarhi wun'wana u endla swin'wana swi nga ku fambeli kahle um hi mintwanano mutini kumbe hi ku wela um kumbe i ku va u lava ku endla swin'wana la phakatini ka muti u kha u khoma mali mara loko u yi khomile u kuma ku a wu landzelelisi swilo swa la mutini um timbanga timbanga ku fana na xilo xo xi tshunguriwa hi vanhu kumbe xi pfepfa mati kumbe ngati um kumbe vopfu um kumbe lexi va xi vitanaka ku cini um ve ri bandi sweswi Mm. bandi phela xifula xifula xa hi layini ya swifana swo va ku stroke sweswo taniya Mm, leswi ya hambi wo fika u ni dzudza ni tlele ka mundini na swi kota a yi jikajika mm. i munhu nkarhi wun'wani kumbe lava ntirho nga wu kumi na na swi kota swi swo fana na sweswo kumbe atirhweni va nga ku khomi kahle na na na swi tirha swilo swo fana na sweswo kumbe ya hi vulavuleni hi ku semeka i magandele ku landza mikwembu leyi nga lahleka laha mutini a va ha swi tivi ku sirha ra mani mani ri le kwihi swi ku yini yini yini na sweswo na swi kota mina hambi wo ta njhani hambi hambi wo fika u ni dzudza ni tlele va fika va ni pfuxa kunene va va ku yema ka mpfuka kutani loyiwani e, wo nghena loyiwani u na xo karhi karhi karhi ni nge se za ni khoma swa mina no swi tiva ni nge se za ni khoma swo karhi sweswo ni swi tiva kahle straight okay misa luya futhi ne u ri eh, okay vambirhi um byo yimelela O- o, bya hlengela e Eh. xo sungula ya maluleke matimba Eh. xi ri ni mi byela mi hlamula swivutiso hi mhaka ku nongonoko wu ta za wu hela ri nge se hlamuriwa Eh, a vutisa se miyelani godwin yena Eh. u ri cawuke swi tikomba nga ku loko ya ha kula eh. tikweni leri a yi tshama ka ro a yi ri one eh. hi mhaka ya ku swilo leswi hi swi vulavulaka i swa masiku hinkwawo ene swi languteka yi nga swi tivi eh. mm. a ri ka age ya njhani hi tilevhele swa hambana mm. okay ni kombela mbutisa tata ni cawuke ku kasi xivutiso xivutiso xo kongoma hi lexa njhani i lore sihlungwana xivutiso xo kongoma ku fana loko hi tshamisi leswi ne um loko munhu a ku ndhawini a ni vutisa ku hi kona ka va jiwani lani na a ri gedeni mm. ma swi twa ku na kongoma i le gedeni eka va jiwani a ku a no vutisa ku hi kona ka va jiwani lani na mm. ni kongomina hi swona mm. hi swona lavaka swona mandla hlongwani u ri reason ya ku hi vutisa swi leswi i ku a hi swi tivi ku hambana ka swona se hi hlamuleni yaloye mi ri mi ri yini makama u ri swivutiso u- u u vula swivutiso leswi nga hundza Eh. hi xoku mi n'wi hlamuli ka xin'wana mi ku a nga kongomanga Eh. se u ri a hi swi tivi ku hambana ka swona that's why hi vutisa a a a a- a vutisa xivutiso xin'wana sweswi hi nge se ni nge se famba la ni nga n'wi hlamula a xi kongoma ku ri Eh, loko ni nghena hala ka makamu kumbe gate ya ka makamu hi leyi ni nghenini hi ku rhumiwa hi vanhu vo karhi va ku ka makamu hi kona lani na ma ni twisisa Mm. hi kona ka jiwani la na ivi la a nga ta fika va ku e hi kona a kongoma a va nga jikajiki ni nga va hlamula kahle melodi wa ka chikhutu aye u ri xikwembu xa tin'anga xi mi tshembisa yini loko mi fini xikwembu xa yini xa tin'anga um xi mi tshembisa yini loko mi file swi lava ku vula ku yena hi ku ya hi yena loyi tin'anga ku na lava a va phikizanaka a va a hi phikizanisaku na vona um e that's why ku na xikwembu xa n'wina a ku ku na xikwembu xa tin'anga okay um ku na lava a hi phikizanisaku ko loko a o o o conda ku lava wani van'wanyana hi ku ya hi yena ye u na xiave loyi emihleketweni ya yena hi vutivi bya ndhavuko bya bya swilo swa ntumbuluko natural yani okay ya a nga a nga a nga swi avi mm. xivutiso lexi loko a hi ku ya hi mina swi kona leswi a ni ta vutisa swona Mm. a ni ta n'wi tlhavula mara a ni nge n'wi pfuni hi mihleketa a tshami na van'wana lava nga vakulunyana va nga n'wi pfuna ka xona xexo xivutiso va tshame Okay. va ri vana lava bom zamani aye veri swi tikomba nga ri chauke a ve le ku hlamuleni hi ku kongoma mara no hleka ku u nga ri swa ka vona a swi pfumeli ku a ve le ku hlamuleni. A a swi pfumeli yini? Loko a vula a swi pfumeli yini a ni ta a ni ta hlamula. Ku ha ka ka ka vanhu hinkwavo la no hlela vambirhi vanharhu ne Mm. lava va tshukaka va condza lexi endlaku va nga condi va na swilo swa ku landza chiyouth hi ku ya hi mina and a vo va na na vutivi na swona vo mbambela mbambela mara loko a vo va vutisa ku fana na khale ni ta vuya ka ni ta vuya ka siku rin'wana laha mi ni vitana ni nga va hlamula va ta va ta hluteka sweswi mi vona ku mahlamuleleni ma mina ma njhani mi va vona va ta va ta tlhela va hlamula n'wi laha mi ta ku hayi a ngo doja ku hlamula jiwani swa tsandza ka nganga ya n'wina ku a ni nganga ya wena mina loko a ni tiva lava nga thwasa kona a ni ta landza mali ya ka hina i i stanley sambo lexi Stanley Xi Sambo. vulavula Ile kwihi? leswi. Rhanga vuli ku ile kwihi? okay um ntshunxeko realize ve ri danki jiwani ni hlamulekini ni ri kwala vets university Ni khensa ngopfu hi makwenu. hi ntirho Ni khensi ngopfu. ranito mazive a ku va hemba mara nga vulangi ku yini Eh. Mm. Hey, yaloye na n'wi lava he ranito vuya mani ni hemba kwihi Eh, u f- u- ene u tikomba a ri muzambiki loyi hi le mozambique e u le u vulavula a vulavuli ntiyiso ni nga n'wi hlamula yalowo chauke yi hi hlamula ingaku yi le ku hlahluveni Eh, a va kongomi um yi tokotile ku hlamula eh. Mm, se a yi hi hlamuleni i amukelani loyiwani amukelani maluleke loko u lorha na u etlelini wansati Hi mhaka yini i domu yaloyo u le Mozambique? Hayi i tla i vutise kahle loyi. Mm. I mhaka ya yini loko u lorha hileswaku loko u lorha u tlele na xilo lexi xi nga ri ku kona la kusuhani na Na wena. na yena wena ni Mm. yaloye hi ku ya hi mina ku na leswi va n'wi tiselaka swona loko a tlele a tikuma a tele na swo swi vula ku swa onheka phela a ni ri hi ba hi masivi loko a hi nga bi loko a ni ri hala a nga kolo a ni to n'wi hlamula ni ku i pfuka i maburuku ma hi tindlela tin'wana ni ni zama ku tumbeta hi masivi ku na lava va va ku na swin'wana leswi va n'wi endlelaka swona swo ka swi nga ri ki swona yaloyo hi xixaka xa kona a ku na ku hlangana kahle ku na hasahasa a ni tivi ku ni ku hlamuli kahle okay swa lava mbirhi ni kombela ku swi teka xikan'we i swivutiso hi sele na 21 minutes ku yi heta nongonoko wa hina takalani mudawu u ri ma swi kota ku dyisa nuna na ivi cynthia mafenya a ku ma swi kota ku chucha munhu loko a dyisiwini kumbe a bohiwile sweswo hi ri boheka ku rhandza vanhu mara hi kha hi swi twa ku e ledi a ni fanele ni nga dyi lavi ledi mara u kha u u pfuka u ya kona e Eh, ya tikanyana mara ni nga n'wi hlamula yaloye i i xichangana va ri u kandziyini nkondo wo ka wu nga ri wona okay hileswaku ximatsi xi tikumi xi ya kandziya laha ku fanele ku kandziya yini xinene Xinene xi tikumi xi ya kandiya la ku fana ku kandiyini ximatsi i wu tlukwa chola i lavini ndhawu liya hi ku langusa munhu luya ku loko no nghena la loyi i na yini kasi swihi leswiya siku rin'wana boti kumbe mani wa vo yo lomba kumbe vo yo lombiwa a hi swona ivi loko a ri laha phakathi ka swa kuma ku swilo leswi a swi vona va ri na swona a nga ha swi voni a ni tivi ku na n'wi mi ta va mi tlhamuleki nyana kahle kwalaho Eh, se luya wa ku ma ma swi kota ku dyisa ke Eh, yaleyo mhani yi tivi yaleyo ku dyisa a kongoma ku ku dyisa loko a ku ku dyisa i ncini okay vanhu lava va ta na swivutiso mara swivutiso swa vona ni Hmm. a swi condi swo fika swi xota laha Va- va tshami va ri va- vanhu vanhu vanhu lavatsongo a va tshami na vanhu lava va nga vakulu kumbe vatswari lava hanyaka na va- na- na na- na vana vo va va ku free hi swivutiso va ku ku na swo karhi hi nkarhi wo karhi mhani hi foni a hi lava ku ta nghena laha hi vutisa swo karhi a va ta va nyika swivutiso swa kahle leswi a ni ta va hlamula okay wembly nghonyama aye u ri doctor nina n'wina aye se valoyi va mi loya na phela ya yi ta fana na liya ya madimoni phela yaleyi loko a ku va loyi Hmm. ku va loyi ncini Eh, ya ya fana phela na yaleyo sweswi loko u fika u nga suka ya ya maphoriseni ya ripota ku ku fana na mina sweswi no nyika xikombiso hi mina hi jiwani u ku "Eh, ni fika leyi u ku "Eh, Eluya nganga mfana hi vv vosi chau ke phewa ndo eluya va ta fika le phela lava va ku va nga hi nyika xi maendlelanyana matsongo ku loko ku ri i ta ka wena i va a endlisa kwihi u ta swi kota wena a yi hlamuleki okay vukosi rhuvini u ri ni tshama ni kha ni lorha swilo ene loko ni swi lorha ni swi beja muchayinini na khoma se swi nga kha swi vula ku ni nga va nganga na ni na mikwembu Mm, laha laha no la ku zama ku phasiwa hi xivutiso la Mm. Mm, laha no la ku zama ku ku- ku phasiwa wo la ku- no la ku phijiwa Mm. a ni yi veki nyana yi va kahle loko ku ri ku swi leswi a ni milorho milorho ya fana loko mi ri kerekeni va ta ku yini xi vona ni Mm. swi leswiwani tichomi leswo fika swi va na ku hambana nyana hi maendlelo Mm. swi nga ha endleka mimoya ya ka vona loyiwani yi n'wi rhandzile Mm. ku tlula lavan'wana kumbe ku va hansi ku tlula lavan'wana mara loko ku ri ku i tlula lava van'wana swi lava ku vula ku lava van'wana loko va va va tshamile hi ku humelela va nge n'wi rhandzi hi xitalo hi ku jelezelana a ni tivi ku kumbe ni yi veka nyana kahle kwala mina okay endzhaku ka xivutiso lexi ni lava ku mi kombela swin'wana ne ahe xana loko munhu va ku wa loya hi n'wi- hi n'wi tiva njhani i the viper t v ya ni phija nyana kwala ni jiwani ya ni phija nyana kwala Mm. Mm. Phelani loko hi vulavula hi vuloyi i xilo lexi xi nga a xi kombiseki ka vanhu ku fana na ha ku mi kombisa yin'wana ya ku mi nga ya maphoriseni hi yini yini mani tsundzuka Mm. ya ya- yo hambana ngopfu na lena leya ya madimoni Mm. hi ku ri a yi nga- ni nga tshamisa sweswi na n'wina phera ni- mina ni kha ni loya Mm. a ni hi veri ku loya Mm. ku loya a hi xi lexi xi hlamusetekaku simpulu Mm. mara loko o vutisa ku mina ni i ri ni loyiwini mara ndzhaku ka loko ni ku ni loyi ni hlangana na lexi na lexi na lexi a ni ta veka hi lava fikaka va hupanyana swivutisonyana koho kwalani hi maka mm. a ni ta ku hlamulela yona kwalani a va tshami na vanhu lava va nga va nga na vutivi hi swivutiso ni mm. u ta swi vona ku a no doja ni mm. ni nga va hlamulela swona kahle na ho tlhe u hlamala kwihi na wepe swi nga endleka hi nqhondo u ku i chava ku hlamula yi and chava a ta tolovela vana loko a ta na xivutiso xi fanele xi va xi ri xivutiso lexi nga hluta xi xi nga hluteka xi fika xi endla yini xi conda okay a hi tweni hlulani or ya lin'wana ati ne ni kombela ku ni ta vhe mi swi katsa na leswi a ni nge te ni lava ku mi kombela swona u ri ma swi kota ku pfuna munhu loko a lava vana na ku nga ku ri wa xinuna kumbe wa xisati se mati vanhu lava mi endla yini before mi n'wi hlamula va nyikeni information ya n'wina ku loko va mi lava va mi kumisa ku yini ivi mi kota ku swi hlamula loyi loko nkarhi se wu fambile Ya. ka. Mm. information phela heyi a yo tika a ni to tinambara kahle kahle Ya. kambe swa ti-facebook loko mi ni lava mi ta vulavula na jiwani um na ti-twinter mi ta vulavula na jiwani ka tinumber phone mi nga ni kuma 076 eh, 12 91 Mm. 777 okay ni nga va ni hela kwalano leyin'wanyana ya ku yi endla nyana ya ya m t n a ni se yi khoma kahle mara loko mo tshika na yoho mi fonela ka vodacom yi nga endi i- nghenani ka hinkwaswo leswi swi nga na makamu mi mi ta ni kuma ende Okay. mi ta mi ri na swivutiso leswi swi nga hluteka kahle mi nga tshami mi ri vana mi lava ku vutisa swivutiso Mi- mi- a swi olovangi ku ni nga mi hlamula hi ku nan'we mi ta mi tisa swivutiso leswi nga olovangi ku swi hlamula okay no inkomu na kwala bushu na ni na n'wina ni n'we mi nga kona hinkwako tindhawu teto E, na kolomu kun'wana hinkwako ni na khensa ka nongonoko lowu ni nga vitaniwa hi jiwani hikuva okay um lava ku mi hlamula lava va ku ma swi kota ku pfu- pfuna vana mara before ku na bandi rin'wana ri nga ku fambeni la ra marito laha hansi ni la ku tsala tinambara Eh, ta n'wina bandi leri nga fani na swivutiso swa vanhu lava va taku lava mi ri 076 swi kwini Ya, Ni la ku- 076. ni la ku vesa ni ti hoxa laha ya Eh, 12 ya eh, 91 ya eh, 777 triple seven eh, triple seven hi va seven vanharhu sweswiya Okay. ngo kiremisiwa nyana kwihi le xikolweni ya okay Mm. eh ma swi kota ku pfuna lava lavaka vana ni hava probleme ka sweswo Mm. as long as loko ku ri ku va fona Mm. va kota ku landzelelisa leswi hi nga ta va hi kha hi landzelelisa swona Mm. loko ku ri ku ve le kule a va koti ku fika A ku na tindhawu to tala ni nga fambiki no vona ku nkarhi wa ku wu tsanana kwala joni mi nga nghena hi thembisa micandza mi nga ni kuma um okmoro na kumeka murutini wini ene hi suka ku va nkarhi wa ku wu tsanana lava nga hala i lipompo malamulela ni kwala ka mudavula kwala machere muganga bush mi nga ni kuma kwala i thula mahaxi khenhuku na kumeka

um kun'wanyani vo pinari vo nhansi na kumeka tindhawu teto loko mo nghena kwala ka ti-stop bus mi fika mi vutisa ku ca ku kumeka kwihi va ta mi komba ni vanhu ni ri kusuhi na ti-stop bus um inkomu Eh ku na munhu un'wana a kha ku eh n- n- n- a na ha n'wi vonangi rito oh i i reason mavunda ahee a ku loko hi hi sola ku ku lovi munhu la ka hi believer ku u lo pfuriwa ma swi kota ku hi lavi ku hi pfuna ku hi lavisisela na Eh loko mi za mi lavisisa swi ri mi yo lavisisa kun'wana ku mi za mi tiva ku loyi a hi- kahle kahle ku ku hlamula xivutiso lexi, a hi rifu leri va vonaka ingaku i ra ntumbuluko Wa- wa- wa- ni vona loko mi ni vutisa xivutiso a hi rifu leri va ri vonaka ingaku i ra ntumbuluko ende munhu loko a nga f- a fini hi rifu leri loko mi langusa ingaku a hi ra ntumbuluko swi la ku vula ku loko ku kha ku landzelisa swilo i nge hi n'wi vuyisi munhu a swi kona sweswo ku ngo ho vuyisiwa switandzhaku swa ku luya loko ku ri ku i fambini na lava van'wani va nga endla sweswo swo va n'wi a va fambisa landa a va landza swa endleka sweswo loko ku ri ku hi ku landzelelisa swilo swa swa ntumbuluko a ni tivi ku ni yi hlamuli kahle heyi a no vula ku no dlaya vanhu ko maka mo tlherisela a ku tlheriseliwi ni okay a hi tweni rito mathebula ne u ri ku n'anga leyi i ya mampela hi vona njhani hi mhaka ku ve ri ku na lavo khendla se loko u za we wena we rito u vulavulaka hi ku n'anga ya mapena na liya yo khendla swi lava ku vula ku wena ka swilo leswi swimbirhi leswi loko a wo vutisa ku n'anga yo khendla va ri yi na swi swo ngenge Mm. hi yi vona hi swo ngenge Mm. hi swona um n'anga ya mampela yi na ntiyiso mara va ri ku na swilo swo nge a ni li u u lava ku tiva ntiyiso ni nga kota ku n'wi hlamula a yi hlamuleki kahle yaleyo okay um Uh, okay ni le ku ringeteni ka ku lava un'wanyana la nga mi nga ringesi a- lava a- a nga ku laveni ka a a nga na xivutiso ni vutiseleni ku ri leswiya swo munhu loko a etlele navusiku a twa a tshikileri a tshikeleleka a tsandzeka no dzinginika swi vangiwa hi yini naswona swi vitaniwa yini i somani xirinda ya hlamuleka Yi swi lava ku vula ku yaloye loko ku ri ku wa aseti alarm Hmm. alarm swi nga endleka yi sungula ku ku ri n'wi rhasela mara a nga swi koti ku ku pfuka yi tima a hi nge vulavuli hi ku pfuka phela ri ti ku pfuka ra karhata Hmm. Hmm. tlharamuka tlharamuka hi xichangana ku pfuka swi vula yini ku pfuka he ya karhatanyana tani he jiwani ku pfuka swi lava ku vula ku wa wa phungela wa loya wa loyi ni nga yi doja ku yi hlamula Eh, Ku ni pfuka twa yi swona hlamula. ku- loko va ku wa pfuka Mm. swi ri ve ri wa loya yeliya ni nga yi doja ku ene yi leswi hlamula, mi nga mara yi swi doja tivi ku ka va nga yi ku vuloyi pfuki i yini ku na miringo leyi n'wi salaka ngopfu ndhaku ku na swin'wana leswi a va ka a endleliwa swo ka swi nga ku na jelazi kahle kahle Mm. jelazi liya yo yi endla ku ri loko ku ri ku i fona hi nkarhi wo karhi i fona a tlharhamuka a kota ku ku lunghisa swo karhi Mm. a hluleka kuma leswaku i- o hlongorisa nkarhi Mm. Eh, ni a ni tivi ku ni- takalani mudawu u busy ene mi le ku nghopa hupeni Ni nga se n'wi- wa xi vuyisa xivutiso xa yena Mm. u ri ma swi kota ku endla ku nuna wa mi a rhandza mina ntsena na loko a vona lavan'wana vavasati a borheka Mm, va ri va ri rirhandzu a ri xaviwa hi swona Mm. Mm, rirhandzu ra munhu un'wana na un'wana swi fambelana na nyiko nyiko ya wena leyi nga ngatini ya wena u ri n'wanuna u suka ku lava ntombi na ntombi leyi sukaka ku yi lava n'wanuna a ni ri sweswi i i vice versa ma ni twisisa mm. swi ya hi ku ri makumanele ma kona laya mm. ma ni twisisa ni mm. eh tingati leta n'wina leti kumbe mimoya leya n'wina leyi varhangi vona va tshama swi ringanelini wena hi ta twanana na loyi u ta twanana mara loko wo za u tshama na munhu a ku yimisa hi nenge wun'we u fike u kandziya nkondo u hupi nkondo u teke ximatsi u ya kandziya xinene u teka xinene u ya xi kandziya ximatsini ranito madzive u vuyini u ri a mi nge hlamuli swa vuloyi mhaka ku n'hwetin'anga na valoyi mi xixin'we Oh, i right loko a ku hi xiximo swi lava ku vula ku na kwele a nga kona kumbe u u fananisa lava a tshamaka na vo va ri n'anga va fananisa na mina hi ku ya hi yena swi lava ku vula ku laha tshamaka va loya yaloye ayi a nga ze a yi jikajika no. a ni tivi ku u lo s- tsandzeka ku tsala loyi or swi vurisiwa swona na ne i miyelani maluleke u ri xana ku tsema na ku va na xingumbu swa hambana na ku tsema yini hi makama ku va na xingumbhu ncini hi maka Mm, that's one Edgiwa. thing ni swi tivi. Ai- ai, na mi a ni swi a no tiva, a swi- believer ku n'we mi nga na no xikhadani no no no he maka xivutiso xin'wana na xin'wana hambi no tshama ni ri la wena ni Mm, ku fana loko ni tshame ni ri la wena va nga tshuka se va hemba va ku he eh, swi la ku la ku he ta ka mina Ah, never a hi swona laha ni yo ta ni tlhotlheka hikuva a ni lava ku hlamula vanhu mara a ni yo va kuma vanhu vo tala vo ni hlamula swo hlamula a ni lavi na loko ni suka lava va hundzuluxa timhaka na wena laha u sala u tshama kahle la okay mabawani hlungwani na patrick nyiketa va vutisa xi swo fana ne mm. ve ri vuloyi byi kona na vuloyi byi kona vuloyi xi xa muxaka munhu hi hlangani na xi xa sona so va ku ku na i vuloyi ma ni twisisa ni Mm. se vuloyi byi kona na wa yi vona ku ya hlamuleka hi hlangani na xilo xo xo- xo karhi na xo karhi Mm. swi lawulaku loko va rhendzeleka va ku leswi vuloyi a hi swona Mm. se hi kota ku hlamula hi hi leriya rin'wana rito ri ta dzaku ri veka vuloyi okay sele na seven minutes vusani kindness chirinda u ri xana ma swi kota leswa swa ku loko mi mi n'wi hlahluvini mi swi vona ku swilo swa ye swi blokiwa hi mani mi vula mu hi vito ku swilo swa wena swi blokiwa hi swimanimani mm, hi nawu ka ntirho loyi wu tirhaka n'wana la nga ntsongo a ni mm. a ni nge dzi ni pima malembe ku fana na n'wi mi tirhisaka malembe ka vutomi bya sweswi Mm. n'wana loyi a nga ntsongo a nga pfuneki ku ri hava munhu la nga kuli tlhelo and then ku na masivi ya mariti hi ku vulavula Mm. a ni tiku ni nga ni yi hlamuli kahle na okay ku na masivi ya marito hi ku vulavula Mm. a hi halateli kwalano hi marito leswi swi vulaka ku loko ho va hi tshamini hi ri koho kwalaha hi tirha kona ku ri n'wana hi ri voni ku ku na marito lama nga ringanelangi ku a ma tiva u xi humesa hi xikombelo kumbe xi rhuma swin'wana xi ya le handle le hi sala hi bula na vatswari mm. a ni tiku ma hlamuleka kahle na hi ko hi kota ku va hi vulavula timhaka ti helela vatswari va ta tlhela na wena va ta landzelelisa milawu leyi ya ku ya mahlweni okay uh, moscost uh, rabbit u ri loko a tshama a kha a badla swinene ndzeni ka tintangu swi vula yini mahlamba he vhoti la ku hembela tintangu va kutani ku na leswa swa ma-secret socks ku na masokisi ku na yini kambe loko ku ri ku i ku badla loku a nga hembiku ku badla ku ri ku hi ka ka hi tindlela to tala ni nge vuli ku timbirhi kumbe tinharhu kambe ni nga hlamula ni nga n'wi hlamula ya hlamuleka leyi swi nga endleka ku ri va ka vona va kumbe a ri na leswi va ngo i vitu kumbe ku ri na swin'wana kwalaha phakatini ka muti swi nga fambisiwiki hi tindlela ta ku ringanela lava va nga bebula vona leswi a va swi fambisa swona se va kheta yena swi lava ku vula ku hi nga ku i na yini n'wina ni sweswi miri i na moya hmm. hi nga ku vula ku i na swikwembu okay ntsako makondo u ri swi endliwa yini leswi a swa ku u kha u rhandzana na munhu mi nge se tekana ne hmm. loko u tlele u tshama u kha u twa maxaka ma ye ma ku vitana loko u n'wi vutisa ku wa penga wena

ya na mi twisisa ya Eh, un'wanyana u ri ma swi kota ku vona loko munhu a ri na h i v hi tihlola eyi Eh. vatswari a ngo to vulavula hi tikhorona Em- leti nga i kona swiphila matwetwe matwetwe ematwetwe vuvabyi byin'wana na byin'wana loko munhu u za u va u tshinile ka munhu loyi a pfunaka swa boha a byi vona kumbe a nga va a ku vonini u nge se fika na ku u nga fika hi nkarhi munhu a swi endleki sweswo loko ku ri ka ka tirha swilo swa ntiyiso se reason mavunda u ri um eh, cawuke loko yo hlamula swivutiso straight mi nga mi nga hayi ka yona that's why yi yi swi jikajika eh, u vula mani ku mi nga ka mi nga hayi ka wena a ni tivi ku u faneke a kha vula vayingiseri kuloni hayi laha wani a ni ri loko yi kha hi swilo hi lava ku pfuna vanhu phela mm. eh, hi lava ku vanhu va pfuneka mm. mara ho lava vanhu lava lavo hatana swivutiso va va va va va hlutekini a mabyongo a hi nga ha va kona laha ha to va kona laha hi ta va hlamula okay a va tshami na vanhu lava loko a la- a ni lava ku vutisa xo karhi karhi ku fana loko va mi nyike mintirho leya ya xikhale le- ya xi- ya- ya xichangana kwele xikolweni a mi fika mi lava vatswari va mi vutisa u ndheko a wu ta wu tiva ku ndheko ncini na mara va fika va bye ku tsala ndheko tsala yini ma swi vona hi leswi ni lavaka swona loko hi ta va hi tshame ni ta va hlamula kahle Fanuel Ngoveni u ri, Ma swi kota ku susa xinyama na or ndhukano loko munhu a ndhukani a a a a rhukaniwile eh a kumbexana a bohiwile a ha ri ntsongo. Phela a no dodge loko a vulavula hi xinyama na ndhukano i swilo swa mixaka yo hambana leswi mara i swi veka ka ka xilo xin'we. a ni ti na twa lani nyana i swilo swo hambana sweswi matwana i swilo swo hambana Mm. ndhukano nhlamba xinyama hi leswi ku nga cheliwa vana hi ntima Mm. a hi swona mara ni ngo ringesa ku n'wi hlamulela swona mara no n'wi olovisela ku swi katsa ndhukano ani hmm. swi nga endleka u bebuliwa u ya karhatanyana leyi a no hleka van'wana hmm. mutsoniwa phela ndhukano hmm. mara swi vangiwa yini xinyama phela i i mabadi i swilo leswi swi ngo endliwa hi vanhu leswi swi fanele ku swi fika ka wena swi nga fiki swi ku endlela leswi swinene a ni tiku ni yi hlamuli kahle na okay um mi nga heleliwi hi mhaka- Hlaya. miyela miyelani u ri a n'wina loko mi kha mi tsandzeka xi- xinghumbu a ni mi tshembi Mm, a no lava ku tshembiwa yena no lava xivutiso xa yena xa ku hlamula a kongoma okay ku na un'wana la a nge eh, swikwembu leswi va swi vulaka hi laha mi mi ambalavula hi misalo wa ku badla tintangwini Mm. eh i swilo swa njhani swi famba na Xikwembu lexi xa Vakreste va xi khongelaku na? I ri Xikwembu lexiya xa ku badla hina hi vulavula hi loko hi vulavula hi Xikwembu a ni Mm. a ni hi vulavulini hi ku Xikwembu hi xona xi nga tumbuluxa minchumu hinkwayo yi nga kona laha Mm. ivi swi fika swi va na swiave loko ku za ku va na swiave hi laha ku vulavulaka na tintsumi na yini na yini na yini a hi swona Mm. mara xikwembu xikulu aka wena vongo u na swikwembu hi lexi fanele ku fika ku xi landzelela u landzelela marito ma yini hansi ka vatswari vatswari hi vona va kotaka ku vulavula na loyi a nga tumbuluxa yini okay eh Mr Chauke nkarhi wu wu fike makumu ne mara Ahee. JJM aye eh va ri xana Chauke swi kona leswa swa ku loko mi hlahluva tihlolo ahe ti ti mi rhumela ku yaloyo u laha xibedhlele yaloyo a swi nge endleki swi nga vi kona Mm. loko swo za swi nga vi kona hileswa swa ku loko munhu a ngheni ka wena i languse mali handle ka vutomi bya yena okay swi tele ngopfu sweswo swi tele ngopfu somani xirinda hi ku hatlisanyana ni ta mi hlayela tinharhu um u ri hi swona leswa swa ku loko vanhu va tekani va ri maxaka va ta kuma vana va vatsoniwa vana va vatsoniwa kumbe n'wana wa mutsoniwa u ri vana mm, swa swa endleka sweswo loko swi nga endekisi sweswo loko wo wo bebula vana mm, va famba la misaveni okay bbr prom u ri swin'wana swivutiso swi lava inor e-e mara chauke yi ya ya jika le kule le Eh, hi khensile jiwani na chauke Aye. n'anga ya masivi Aye. Mm, mm. okay um kahle kahle ku munhu u na swikwembu u fane a chayeriwa swi vona swi vonaka yini Eh, swi vo- erizini mavona swi vonaka hi ku loko se swi tika wena kwa ha ri ha chumu na xin'we lexi hambi u va u na vutivi vanhu va u tiva ku endla swo karhi kwa ha ri ha chumu lexi u nga xi endla ku xi famba ka wena Mm. na xin'we kwa ha ri ha lexi u nga ta xi endla hi ku vabya ntsena tsakanyana nkarhi wutsongo one two three a wa ha koti chumu ku hara lexi u xi endlaka loko ku ri ku a wu nghenisa something laha phakati ka muta ni mm. ndlala yi ta dlaya nandwini fanuel ngoveni u rhanga hlamuleka nka xivutiso xa yena ngo mi n'wi hlamuli ku hambana ka ndhavuko na xinyama ene ye u lava ku tiva ku ma swi kota ku swi herisa na laha misaveni ku hava swilo leswi swi nga endliwa swi nga kotekiki ku swi nga va ku swi lunghisiwa mm. mhaka yi ku i ku landzelerisa loko ku ri ku loyi o ya ka van'wana loyi a nga landzelelisi phela ku landzelelisa swa swa swa tika swi olovangi mm. ya swi na milawu swi na swipimela wa hanyi hi ku ri mina ni ta hanyisa leswi na leswi i hanya hi ku loko ri xini kambe ni fanele ni khoma lexi ni khoma leyi master chauke va leleni ni khensi ngopfu um ka vayingiseri va mina e xo sungula ni khensa ngopfu um um jiwani um i munhu loyi hi nga suka kule ngopfu na yena hi swilo swo tala and a nga ni pfaleli handle hambi ni ri na vuhlalu a nga ni nyenyumisa loyi a ni n'wi endleli nchumu ku hava na nchumu ni n'wi endlelaka and mi nga tshami mina siku na ri n'wi vulavula hi ku i ta ka mina ni n'wina ni n'wi endleli nchumu loyi mm. i nyiko ya ka vona leyi a hi endlelaka na mina wa ha ni endlela swilo mm. hi leswi ni lavaka ku khensa swona na hinkwavo lava a hi khomanini a hi khomanini ku ya mahlweni hi dyondzisana hi va yingiseri swivutiso loko mi lava ku vutisa xikulu rhanga ni mi tshamanyana na vanhu lava nga vakulu ka n'wina eh, mi ku a hi lava ku vutisa xo karhi va ta va ta kongomisa ku kongoma a mi kongomi mahupanyana that's why ni nga koti ku nga ku ni nga mi hlamula kahle ni mi hlamula ku ku jikajika ni ndlela ku next time na n'wini loko mi hanya mi vana vana mi ta kota ku va va vana va n'wina mi va aka va ta kota ku va va va tiva ku vutisa swivutiso ka lava va nga ta va va kha va hanya va sali na vona inkoho mo ni khesi ngopfu ku khensa mina danki G1, G1, G1. Solimaka, Solimaka. Channel, channel, channel. swa buku ko va ko va example ntsena ko va sayini ku fana na movhi loko kha indicate mara se loko se munhu a kha yimbelela ri studio leswiya eh. tin'wana to chika kunene munhu a kha yimbelela hi toxe mi ta twa ku vava ku ri ku va mina like um wa ku tekeriwanyana henhla mukhanselara wa kwala